Chikatte, chikatte. Santlai pawl khan nan ready maw? Ready to go? Okay, good. Annih cu minute pasarih na pai cang lai. Minute pali tiang na pai lai i minute pali tiang an tei lo si ahcun minute pathum kha tangkop si te lai timi kha thong kan in tan na minute pahnih kan kaih cang hna. Okay, kan kan TV te zong he ka le zong he rak kan piahpiak cang wala paruk baka kan thok paruk kan zeitan da kan paih te lai Hika khin kan u le Honbil Otu lei zong in Pu Siang Ceu zong a kan telpi kho caah cungah lunglawmnak tampi kan nei. Kan nu le kan pa le Laitlang lei in tampi zong nih na kan zoh ca kan i lawm. Tutan hi kan minul lu cun kan tlawm deuh nain ramkip a ummi vialte kan i tong khawh dih caah a hlei in bantuk tonnak caan ṭha e peinak caan ṭha kan petu kan Pathian sin zongah lunglawmhnak kan chim i kan puai zong tlamtling tein kan dih hram lai tiah zumnak kan nei nang zapi te cungah lunglawmhnak tampi kan nei lunglawm tein nuam tein zoh cio dingin atu cu caan la cang na si timi kha kan in sawm na kha dusa ten nuam te ne pai ko nan ni cu a biapi bak mi nan si cang dola thong ah ngah bak ding nan si cang e Vai nan lung si lo cun challenge zong kha zakhat pek e dollar thong mu cu amiak tuk thiam ma ca cun lung nuam ten lung si te khan e pai ko caan tampi nan nei ko

cun hika hin VIP ticket kan chiahmi zong kha dan luci nih a tum lo ahcun maw i thlah hlah u maw dan luci nih a tum bak lo ahcun i thlah hlah u oh, kha mang bu fruit atum lo purpose i thlah la u pakhat khat nan i rem lo sila ama kha chim ta u ama nih fruit atum hnu lawng nan i thlah la mu

Mang Bawi Lian nih khelkhat a tei cang. Minute pathum le second sawm thum le pathum tang rih. Elo lo lo lo. Ah, pam ning cha. Oh. Mang Bawi Lian nih New Zealand hi an cawn tuk nak ah khong pa taktak cu ka pai kho lai lo ti nan na pai lai ka ti a pai mi si Denmark Denmark New Zealand New Zealand thase na hau heh kha atu bakhat a fiang cu zeicah ti pakhat an tla lai cu mu Denmark ma tla lai New Zealand ram hei kha ceu chin nih dollar fangkul laksawng a pek kut pek fiang nau se oh pe thluahma hna ram dang bakin kan miphun pai kan lai pai ṭhanchonak dingah lamhlat te takara mi kan nau lai nan cung kan i lawm Cu lawng si lo a rak zultu u le nau, nu le pa nan cungah kan i lawm tuk hringhran ti kha chimchih kan duh. Rosang bik kha van ni ni dola fang kun lak song a ṭhe. Bawi Cin Thang nih Aro Denmark cakai kha dollar sawm thum a ṭhen chap. Pei beu pei beu ṭhen hlau an i pei hlan ah. Kha ṭil mi an thok lai tiah hlasa paling hika hen a kan phak piak cang kut bek na dong hna se paling paling paling wow paling khi a ramang cang kheh

New Zealand le Denmark hodah an alan vun hodah a donghnak ah an alan kan thliar te lai ahodah alan kan thliar piak te hna lai oh oh oh Denmark nih tan hi an cawnnak a bitak tein a khong nan ka pai kho lai lo ti zia mi phunpi nih nangmah nan mah zoh an duh tung zeikhom sia tei phung sung phung le cel lo nor kan pei piak ko tiah tha ten ka chim ni a sian ta ti a pai mi si a sung zong ah nawn bar ah kara than bak lai ti mi si tu tan hi chan ngai ri pasal kha chanpial le kan kal thluahmah e ahodah ahodah alan kan thlir piak te hna lai mi hi ram alan ram ai o a pai bak mi New Zealand hi sen ram hai se a rausang bik Denmark ni ate

online laksawng pek duhmi kanmah pei committee nih contact number kan rak thlah mi khan thak mesej mesing cian car kan kuo lo maka kha online pek kho si ko ti kha thawng ka vun thanh duh Ka hen Laitlang in hlasak thiam kan Lai miphun kan ngeih mi tlangval paling ka len ra ding kan in sawm e e e e an i ti ta rua din deuh in tang kai sinung la fa deuh ka tang paling ka len kan thut pi ve lo zangfa ten a sampung cia a tiana rem timi bak ka sia ama tu hi hla ka phuah men la let in ka tha der la cha hla phuah ning lo khoi kan i lom na kan tel pi cha A rauh hlan ah a kan ṭhuat piak lai. A dih bang kan ka ṭhuat ve lai. Ngun Linung nih voikhat tai cang. Kha lila ṭha cang. Ha, ha. Deng mang ko nan. Nam vai deuh vak rua.

Nguncheu ni Mexican sang lian thong dala Texas nikum zong mi dal ah final a phan cang mi si tu tah ni na an zum taktak mi kha ni thok cang he Anmah pawl he minute pali chung an i pai lai an i tei lo ahcun minute pathum chung ṭang kop si lai. Tei le tei lo kongah zatlang middleweight heavyweight le world champion an i khat dih a minute tete lawng a dang ti kha thawng vun thanh si kan in tu hna nan tei le tei lo chalan nak nawl nan ngei dollar zakhat nan chia bak lai nan chalan mi nan tei cun kan in khiam hna lai nan chalan mi A hmaan lo nan sungh ko ahcun video lei tolreltu sinah tangka zakhat kha lut lai. A ruang cu an tolrelnak, an video le an cawlcanghnak tangka pek hau ca khan makhasi tiah theihter ka mun du hna. Minute pakhat nan i pai, recommend cu nan la rih lo, minute pakhat lawng si ve rih. nin kan i paihnak ah ṭangkawp zong bitak ten kan nau le nih nan hman khawh chim nan ngai zo do ten nan i teng ziarzar um lo ten hata zong nan kan piah pah nuam nga ngai kan i lawm kha lak sang lak sang lak sang sang lian thong nih aha ngol lo baka thuat chit

Lak bak, lak bak, lak bak, lak bak. Sang Lian Thawng nih tei pei sung nau la tei phung sung phung lai phung. Denver in arami angkirang he Denver arami sailo se angkisani Joseph Rambik Ceu si Indian si pai athiam ngai ngai tha pe mi kumfa te apai mi si

Relo te paitak tla deh.

ai do bak a lak sul a tlaih khim pak se vui kham ve me he zo nom ling ching te se zo nom ling ching te ban nak an bak lo lo ve ko he Tutan pei tuahnak ah VIP in a kan bawm mi kan nu le kan pa le kan u le hna nan zapi te cungah lunglawmnak tampi kan nei nan ṭhutnak te khan rak kan ṭhut piak ko law ticket an rak check lai a caw rih lomi kan um sual si zongah lut cia mi ka sawm li si lai ca fangkul te kha na kan pek piak ṭhan te ko lai rak kan thawh piak duh hlah tangka tu kha rak kan chap piak ṭhan te ti mi te kha

Aung Aung nih voihnih a tei.